Ya yom ni pwod itye kedwa i Lakwed TV. An abedo Steve Tyen, watye wa i Pabor Town Council ka ma inongo ni lok mapol okelowa. In ingeyo ni Acholi, macalo Acholi watye ki jami mogo ma tye ka yelo wiwa. Ki tungcel ki poto ceng ma i Acholi macalo Pabor tye iye ka eni, i Amuru District by the way, ingeyo ni peko tye. Peko-ni eni tye lok kom apar. Apar naka yam con kit ma wan angeyo kwede. Dong gin ka kwir tye, in me pa bor-ni cito, in lacungo me pa bor ka eni, cito ibito kwirwu apa? Ka dong gin ma wir apo enno, meno en ni wir wiye tutwal. Wek watamo ni wati ki kare man wek wapeny tam pa dano ma tye i pa bor ka eni, Lok kom apar. Tin atye ki welo ma mega, and of course. Gibedo i kero me nyuto nyingi ka wamedde anyim madit. Ajoli tutwal Lakwed TV. Ber tutwal. Ber atamo ni apwoyo bino ma mego an nyiya kilwongo ni Tokuma Moses Simba atye kancila me adek ma cung pi bulu me pa bor town council ki i council kunu an atye won kom ma neno lok kom lim ki goyo yub me pa Bur Town Council kany. Cwinya yom tutwal pi bino wu i nino matin pa Bur Town Council. Apwoyo wu. Apwoyo tutwal.
Pa Bur ka i o i town pa Bur i nongo jami weng tye maber ento cwiny dano pe tye maber kit ma nen kwede tutwal. Tur cwiny tye mapol pien wadi pa dano me pa Bur ki dong dano me pa Bur bene tye ki jami gi kwene. I apar, meno ngec ma wan wanongo eno. Wek otin wabino ka penyo in ladit apar i tam ma megi, kong man watye tung kwene? Meno kit ma in idano me pa bor. Atamo ni apwoyo tutwal omera. An atye anywali me pa bor kany ma gin ma wiya po iye maber ka gilwongo nying apar rom aroma ma kilwongo kabedo ma kwako Acholi sub-rijion onongo dong an ngec manonok ma atye kwede i kare mukato angec ma pud ape ki kero me bedo calo latela abedo kodineta pa lacung acel ma kilwongo ni Christopher Odong Kara ma an abedo cif kampain ajent ma mege ma i eriya me apar ka ma wiya po ni an awoto iye ka bito kwir pien i kare eni nongo en tye LC3 ma kwako pa Bor Loo General. Aoyo aria ma kilwongo ni Acholi Ber watimo kampeen kunu, aoyo aria ma kilwongo ni Oya abito kwir kunu i apar kunu, aoyo ka mo ma kilwongo ni Lajaluda bene abito kwir iye kunu, i ada ki gum maber pa Lacwec i kare eni bene en okato macalo LC three. An kare me ticce wabedo ka o bene wa kunu ka peko tye wan bene wawoto wacito wamiyo kony kunu macalo tela me pa bot Pabu Sub-County Lower Local Government dong ma lubbe ki kite calo dano tye ka lanye kwede i apar kunnu. Lok eni cwero cwiny wan lutino pa bor mada. Ento macalo wan tela ma piny ka ma dong lok oo iye, kero ma megwa dong odwogo noko. Man en gin manonok ma atamo ni aromo gamone. Ma pud pe wacito mabor tutwal, ka wiya po, alok ma ladit lobo onwoyo dong anwoye tutwal i yub acel me lega ma obedo i Bar Caribbean i Gulu City ka ca-ni. Owacci ni, Kono apar atye i madi onyo atye acholi en aneno calo eni lok mo madong pire pe tek pien in ma i tye iye ni eni ngo ma megi now amyero ikwany in macalo kaka acholi meno ni tye nining kit ma dong lok ma agiki ma an awinyo aniang ni apar nyo dong giwaci ni tye i ajumani ma nongo dong tye i madi ni in nongo tye nining safety onyo ber bedo pa latin acholi ma nongo tye i district mukene macalo apar de cawa macalo man gitye ka waco ni apar tye i madi itamo ni ber bedo pa latin acholi matye kunu ni kit ma bed ki wek en obed ki ngom mene kunu bedo nining. Ber atamo ni apwoyo lapeny ma meri lok ma ladit lobo okati kwede wan weng wawinyo ento amito awac ni lok-ki pe yomo cwiny kaka macalo Acholi ki tyen lokke ni bedo pa ngat acel acel ka ma en tye iye obedo twerone ento Bedo macalo district onyo boundary me district pire tek ki tyen lokke ni me acel in iromo bedo ikin kaka ma nongo gwok pe giniang i komi maber ma weko nongo in pe ibedo agonya kadi ki bed ni cik ye ni in ibed ka kamo keken ma in inongo ni twero ni tye iye maber ki tyen lok pien me acel Bedo pa dano ma gitye kunu i ariya me ajumani weko cabices ma o botgi kunu wan macalo kaka Acholi pe wangeyo kit macalo lutua ma tye kunu, kony me ot yat gitye ka nongone nining? Cuk maber mono tye kunu macalo lutua macalo kaka Acholi gitye kunu gitye ka nongone? Kony me cabices pa gamente mono tye ka o kadi ki bed ni gin dong gitye i te dictrict me ajumani? Pien angeyo ni lworona tye ni Lwak ma megwa ma gitye i Acholi, lwak Acholi ma tye kunnu ma kun nongo gimito ginong kony ki i dictrict me Adjumani, an ape ki gen ki kukukuku ma obedo tye pi kare malac i kin maca ki Acholi-ni ka gin giromo nongo services pa gamente kite calo mitte kwede. An onongo kite aneno kwede pire tek ni Apar kite calo niang con tye i Amuru district pa Bor sub county ni myero ogak kit ma tye kwede pien lwak wa ma gitye i apar kunu ma lubbe ki ngec ma mega ki dek services mo keken ma a ki part me ajumani dok ka services ma a ki part me pa Bor sub county i Amuru district gin dok ki ye dok ki tye ki gen ni eni aye gin ma konyo gi. Ladit in latela, and latela pol kare bedo i kero me kupe neno ka kamukene okupe gi lutela luwoti ma tye I yo moro ma tye kitgo ma tye Gulu City, amyero abol labol, ka icito i yo moro district, watye ki langi ma tye ki ngomgi dok bene ngom kwaro i yo moro district gitye lango ok and ka lok mo keken ma gudo kom lango nongo gitye lango ento ngomgi ngom kwarogi gangi tye i yo moro district gitye ka kwo maber itamo ni ngo ma oweko papani dok romo bedo pat manok?
Ber atamo ni apwoyo lapenyi-ni. Me acel ka ineno kite calo kaka Acholi ki Lango ki Alur tye kwede, eni kela ka wacone ni wan macalo Acholi ki Langi wabedo kaka acel. Dok ka ineno kit leb ma wan waloko, Lango ka oloko iniang te lebbe maber adada. Alur bene ka oloko lebbe wan Acholi waniang. Ento omadi. Lebbe dok papatte tye ki megwa-ni. Wek okele ka wacone ni, lworona mo pe i kom langi ma gitye pat mogo calo me yo moro jo mogo ma gitye ariya ma cocok kedwa kany eni, kadi wa aluu ma gitye tung i nwaya ka eni. Lebbe papatte peke, ki bene lworona mo peke i komgi. Tim mogo malik kite calo tye timme apa, lok mogo me neko dano ka tero. tongo dano ki panga, ngolo it danogi. Gini eni pud pe awinyo i kin kaka macalo aluu nyo langi ki acholi. Ene weko an awac ni lworona mo peke i kom langi nyo aluu. Cokcok-ki ladit, angeyo ni itye ki ngec tutwal pien adore obedo ki kero me time. Ka ma inongo ni ke ikal kwaro acholi, gudore gubino tutwalle i pa bor. Meno lok ma wan wabedo ki kero me nongone. Ki tung boti, itamo ni. Kaka Acholi macalo lutela me tekwaro giromo timo ngo me medone i kom adore ma obedo tye ni? Ber atama ladit apwoyo tutwal peny ma in ipenya kwede. Amito apwoo neno pa rwodi me Acholi kite calo gin gukati kwede pi dore ma gutimo ni. Ento amito agam iye bene lok acel ni, Dore-ni obedo gin ma pire tek dok nyuto ni wan Acholi watye acel ada me neno ni ngomo pa ogak ngom pa Acholi kit ma nyang con tye kwede. Ento gin ma pire tek ma an ki tung bota aneno ni dore-ni pe obedo i yo maber tutwal ki tyen lokke ni dore onongo myero otimme ka ma peko tye iye kikome. Wan macalo lwak me pa Bor Town Council wanenogi gio i taun botwa kany, wawinyo bene lokgi. Ento message acel i o i apar ka ma peko tye iye ni nining? Ma nyuto in i niang ni a dore ni po o i apar. Dore ni po o.
Gwok ma cal latela wun dok wuti ki neno mabor tutwal i niang tyen lok muweko dore li eni po o a i kom kabedo kikome ma peko tye iye. Ber kite calo. nino ca in iwaco maleng ni president Museveni oloko kede i dye bar kwija. Lokki eno ni omiyo bura twatwal i kom wan kaka Acholi me dok tung i apar ki tyen lokke ni lok acel eno omiyo twero me i Amuru twero me i apar weng ki lwak me Adjumani oweko kadi wa security ma dong i cawa ni gitye i apar junction ka dong in itye ka cito i apar ka pe dong iloko leb mo mapat ki leb Acholi. pe idonyo kunu teke in iloko leb Acholi pe dong idonyo adonya olo teke in iloko leb Baganda nyo gwok in Lamadi nyo kaka mo mapat ki Acholi iye idonyo awaco eni ki tyen lok i nino cuk ma pud okato eni ka in io kunu myero ka inyut wa ID-ni inyut ka ma in aa iye ka gungeyo gu confirming maber ni in ipe gwok ite parish mo nyo ite village mo ma gudo kom Acholi kany ci giyeni ikato. Wek awaco ni ki tyen lok eno ni wek i cawa ni o kunu pe tye ma yot tutwal, security pe gi ye ni lwak me Acholi gu kat gu cit kunu. Ok nongo in i tamo ni macalo adwok macalo i office ma mege? Aa pol kare wan wangeyo lutela kit ma awaco kede con wun okubbe nongo local government me ajumane gi local government me amuru ma i nongo ni immediately wun aye dong i caa ni odugu jirani a pa ajuma-ni, gwok nyo i rwomwu ma lapiny wutemo poro lok i rwomwu macalo councillors onyo lutela ma nongo lwak oketo gengi i yo mo ma olo too wek kuc obed i kin area aryo-ni. Ber atamo ni apwoyo lapeny-nyi tutwal. An kit ma awaco kede, atye councillor ada ma cung pi bulu me pa Bor Town Council. Ento ba i loo ma megwa ma wan omoko pi kit me gwoko pa Bor Town Council eni, Kerone cito ci tumo botwa ki tyen lokke ni lok ma wan omoko i Council ma megwa, District myero gutim blessing iye ka wek kiloko tuk cik ma nongo romo konyowa. Ba i lowo mogo manonok ma wan oneno ni romo tii ki level me pa bor eni, en wan obedo ki kare me loko iye matut. Dong kite calo wan ka waloko lok ma kumeno, District macalo The Mada District nongo omito gine gukati ki recommendation ma nongo cung pi amuru ma nongo including wan macalo pa bor Town Council, ki sub county murumo amura lu nen. Ka dong wacito ka dolone a te lokwa eni ladit, amito olo tong kong item gudo a tam ma megi a bot a lutela me Acholi. Itamo ni ngo ma ber ma giromo timo ne tutwal me neno ni wa laro omegiwa gi lumegiwa ma gitye i apar? Atamo ni gin a pire tek mumito lutela me Acholi sub region o lu gutim, lok me apar ka mu o iye ni pe mito lok pa party. Pe mito apokapoka me dini. Pe mito lok moni ma ni wan nyang wapyem wan ki ngadigi. An ma aloko eni atye laa pati NRM dok amaro NRM ma pe larre. Ento amito amok ni lok mukene ma dong gudo kom apani wan macalo pati memba pe watero calo lok pa pati kinen calo lok me kaka ma gudo kom kaka Acholi. Dong kela ka awacone ni macalo lutela me Acholi sub-rijion nongo luu tutwalle eni level me district kacel ki level me palament myero ginen ni gicung kacel me loko lok ada, me tito lok mada wek dano oniang. Ki dong legane bene tye i level offices calo pa RDCs gini ka ma oo iye eni gin aye gi controlling lok me security gi nga gini. Alego ni gin bene gumi tam ki security i kom lok eni pien lwak ma gitye ka to eni kwo gi dong pe dugu. Tyen lokke ni latic ma kiweyo itim tic eni ka in ladit ticce ole ijuku. Pien lokke ni alokaloka mo bibedo tye me juko peko ma tye ka timme kwica, tutwalle lok me to.
Ka dong ibitweyo lokwa, amyero inen atir, kun ilok ki dano ma ica man tye ka deno can i apar.
An amyero awac ki lutua ma gitye i apar. ni tye ki kunu pire tek dok peko ma gin gitye ka nongone kunu cwero cwiny wan jo mukene ma wape i apar-ni. Amito awac ni kadi gibed jami mapol tye ka timme kunu, pe gurweny gengi. Gumedde ki bedo kunu paka wang ma wanongo ka ma lok en ada bupuk iye. An ma atye eni, atye ki ngec maber ni ngom me i apar tye ngom ma tye pi acoli. Dok ngomme i apar tye i Pabor Sub County kite calo wan lunywalwa gutito itwa kwede. Gin ma an amito awac itgi en aye ni, gibed ki tekcwiny kun wakuru kite calo adwogi pa lok eni obibedo kwede. An angeyo ni mok pa ladit lobo-ni alokaloka twero timme iye. Pien lokke ni palamen ma megwa, lutela me palamen ma megwa myero gucit gilok matek piwa. Wek adwogi pa lok eni okony wan lwak me i te dero kany. An apwoyo matek tutwal aa miyo tammi. Wan acung tutwal ki dano ma iye apar. Wapwoyo tutwal, man aye tam ma wanongo ki bot anywali me kabedo kany. Apwoyo matek.